Tinokugamuchirai tichikukwazisai muzita raShe wedu Jesu Kristu kumativi mana enyika tichiti Jehovha watigonera nhasi tasanganiswa pamutambo wematumba watiri kupinda mauri kunyange hedu tiri kunzvimbo dzatiri kunzvimbo dzatigere asi Mwari vatigonera pachirongwa chatinacho nhasi Tichava nepurogiramu yedu yakamira sekudai, Tichapinda muevhangeri yedu sekupiwa kwatichaitwa naBaba mushure mekunge vativhurira nemunamato. Kana Baba vativhurira nemunamato, topinda muevhangeri. Vanga vatipa vakatirongera evhangeri sekudai, Tichawana muprista Homera vachatipa mashoko, muprista Sigodo, mugadzire, muchatipawo mashoko, Muprisit Chiwanda Tobia mugadzire muchatipawo mashoko tozopedzisirwa naBishop vedu vachitipa mashoko. E, kana tawana nguva yeevhangeri tichange togadzira kuwana nguva yepaseka. Iyi inguva yatinoti ikosheswe kunyange vamwe takundikana kusvika Asi Baba vakatsaura vashoma vavakapiwa kuti vavepo kuti vagamuchire Pasika sezvavanotipa. Tinowana nguva yekunyarara uchizvinzvera nekuzvitsvaga mumoyo mako nokuti inguva yakanaka, inguva yakaropafadzwa. Tinenge tichiteera saizvozvo mukaona taakunopeta inguva yekuti Iwe kwauri kumativi mana enyika ugozowana nguva yekupinza chipo pamuchaona vatungamiri vopinza zvipo. Tinokumbirisa ikoko nemi mupinze zvipo nokuti ndiwo kunyorwa kwako kudenga kuti wapinda pamutambo. Kana usina kupinza chipo hausati wapinda pamutambo. Mwari atikomborere senguva dzose kudzamara kwokusingaperi. Amen. Tine mashoko ababa avatipa kuti tipe kusangano kana kuti tikuverengerei ivo vanoatsinhira kana ndapedza kuverenga mashoko ababa kwamuri ndeaya bethside apostolic church matumba 2020 kune misangano ndinomukwazisai mose muzita rashe wedu jesu kristu Tinotenda zvikuru nokuti Jehovha wakatichengeta mugore ranga richirema zvikuru. Jehovha anoda vanhu vake. Vanotichengeta uye kutirwira nguva dzose. Tasvika pamutambo wedu wematumba. Isai mwoyo yenyu pamwe chete muri kwamuri ikoko. Iwe zviswededze kunaShe unzwe kuti Ishe wako anewe. Tinofara zvikuru nokupembera tichinamata Mwari uye kumupa zvipo. Ishe vakarayira kare kuti izvi zviitwe navanhu vose vanotenda kuti Unofanira kutamba mutambo wematumba mazuva manomwe kana wapedza kuvunganidza zvose zvepaburiro rako eh, nechisviniro chako chewaini. Unofasikana wako nomuranda wako nomurandakadzi wako nomurevhi nomweni nenherera nechirikadzi vari mukati mamasuwo ako. Unofanira kutambira Jehovha Mwari wako mutambo mazuva manomwe panzvimbo ichatsaurwa naJehovha, nokuti Jehovha Mwari wako uchakuropafadza pazvibereko zvose zveminda yako napamabasa ose amaoko ako, kuti ufare kwazvo.

Tinogamuchira uye kushandisa mashoko ose anobva pamumweya mutsvene waMwari. Kubva pakutumwa kwangu naJehovha muna 1952, ndakarongerwa zvose nemweya mutsvene waMwari. Zvizhinji zvamunoona tichiita nokutevedza musangano redu ndakazvipiwa nomweya mutsvene. Zvikuru pamunze ndipo pandainyengetera sa, eh, pandainyengeterera sangano, Ishe vachitaura neni ipapo. Kubva pakutumwa kwangu, Mwari vakatanga kundishandisa kubata basa ravo noMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene waindionesa zvakapfuura, zviripo kana zvichauya. Ndaioneswa hosha yaiva mumuviri wemunhu, dambudziko rake rose nenzira yokuponeswa kwake. Pamwe Mweya Mutsvene waindionesa dambudziko kana hosha yemunhu asipo, ndoenda ndonomuudza. Zvino nhasi tinoona simba iri raka, rakadai rich- tichinaro nokuti varwere vari kuponeswa. Vamwe ndinovapa munamato pamaphone vari kure kure wozonzwawo tumashoko kuti waporeswa. Mweya unoti ratidza zvakawandika uye shoko raMwari richirimo matiri. Ndinokusimbisai kuti musarasa Mweya Mutsvene. Isu tiri sangano reMweya Mutsvene. Musatadzira Mwari kuti Mweya waMwari ugare mamuri nguva dzose. Saka, bvisai tsvina yose nokuipa kwakawanda mugamuchire nemwoyo wese Shoko rakaiswa ma, mukati menyu rigogona kuponesa mweya yenyu. Asi ivai va, vaiti veShoko, musava vanzwi voga, muchizvinyengera. Jakopo 1 verse 21 to 22. Musangano redu tinokukurudzirai kuti mumwe nemumwe ngaashinge mushoko raMwari. Satani haasi kure kure newe, ari pedyo kuti akubvutire chawakapiwa. Rimwe shoko randingakuyeudzirai nderekuti Pamabhuru maviri amunonzwa ndichiti akapinda mandiri, mutumwa akati kwandiri, Bhuru rekutanga Mweya Mutsvene, bhuru rechipiri isimba rokushingaira evhangeri yaJesu Kristu. Takapiwa izvi zvose musangano redu reBethsaida Apostolic Church. Mushingaire evhangeri. Ndinoti fire fire ivhangeri musaneta vakomana musatapwa moyo yenyu nezvenyika nokuti zvose zvichapera akomana wee ko madarireiko maneteswa nei shingairai kana vakomana vana baba shingairai madzimai shingairai vana tsungai kani imi wee tsungai Kana nguva ichikwaniswa tinoenda kumusha kunaShe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo hama dzangu, tsungirirai kusvikira pakuuya kwaShe. Tarirai, murimi unomirira chibereko chenyika chinokosha, achitsungirira pamusoro pazvo. Nemiwo ndinoti kwamuri, Ndinotiwo kwamuri, Tsungirirai, simbisai mwoyo yenyu, nokuti kuuya kwaShe kwava pedyo. Ndinopedzisa ndichiti, Vabereki, musaparadzana nevana venyu. Vakurudzirei kunamata. Vadzidzisei shoko rekunamata vachiri vadiki. Mukagona izvozvo machengetedza rudzi muzvakanaka. Imi vana musabva kuvabereki venyu. Teererai zvose zvavanokupai muzviite nokuti mubereki anoda mwana wake. Havangambokupei mashoko ekukuparadzai. Itai mabasa ese amunotumwa uye muaite muchikurumidza kuti Ishe wedu agokudzwa. Mwari varopafadze mashoko avo ose muzita raShe wedu Jesu Kristu. Amen. Tiwane nguva nemunhu waMwari tichipemberera mutambo wematumba sezvakatarwa muBhaibheri kuti uyu mutambo unoitwa gore rimwe nerimwe. Ndisina kuinda mberi zvizhinji, ndinokudzoserai kuna Archbishop nhume yedu kuti vativhurire nemunamato tigowana mashoko anobva kwavari. Tinokupai nguva Archbishop kuti musangane nesangano. Ngatiwanei munamato. Mwari Baba, Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Amen. Ndinokunamatai mangwanani ano Baba Ndinokudaidzai mangwanani ano Baba. Huyai mubatsire vanhu venyu, huyai mukomborere vanhu venyu pane zvavari kuronga. Ishe vedu Jesu Kristu, huyai muve pakati pedu senguva dzose. Kudzamarara kuye kusingaperi. Amen. Baba wedu ari kudenga, Ngavanocheresa renyu, umambo wenyu ngauye. Kuda kwenyu takutopa nyika hapana nezvekutenga tipewo nasadza redu ramazuva namazuva mutiregerero mhosva dzedu kufanana nesu tinoregerera avo vanotitadzira isu regai kuita pakugezwa tiponesewo panogaiwa Nokuti umambo ndehwenyu, namasimba ndenyu, noutsvene ndehwenyu, kudzamara kwokusingaperi. Amen. Amen. Jehovha ndiJehovha mwene wezvinhu zvose. Kudenga denga kwakakwirira namakore atinoona ariko nenyika yakati tesve nenziwo ina makumbo emvura. NdezvaJehovha, zvinotya Jehovha soMusiki wazvo. Jehovha una masimba kwazviri zvose. Panguva ino waita ushamwari naIsraeri. Wakaronga akasvika pashoko rokutsaura Mozisi amutume aende Ejipiti kunotora Israeri. Haleluya! Waita ushamwari naIsraeri, wakatora Israeri Ejipiti nesimba. Nyangwe dai kumanikidza kwamambo weEjipiti kwakakuripa, asi Jehovha apindira, wakakundisa Israeri. Wakavatora nesimba, akafamba navo parenje nesimba, akasvika navo pagungwa nesimba. Akavapinza mukati megungwa, mvura yava namadziro nesimba, Jodhani rukakamukazve, akava navo pamhiri perukova. Chaakada kuna Israeri kubatana naJehovha pakupira, hakuna vamwe vamwari kunze kwangu. Jehovha ndiMwari aripo iye oga, Ndiye munamasimba ose anoitira nyika nokudenga napasi namakungwa, Jehovha ndiye bedzi. Mozisi iwe, ita paseka. Akaita paseka yavanhu, vakanotora makondobwe, vakanotora makwai nezvavakanga vanazvo, vakaita paseka, vakaimba rwiyo rwokukunda rwavakaimba nesimba, vachifarira Jehovha una vanhu vake. Jehovha akaratidza kuna vanhu vake, akafamba navo parenje pasina hova dzemvura. Vakati mazita vanonyota mvura yakabuda padombo sechisipiti, vakanwaimo nen'ombe dzavo namakwai nezvose vakawatsva. Vakati Mwari waMozisi ndiJehovha wezvokwadi. Haleluya! Vakaziva kuti Jehovha ndiye zvinhu zvose. Nesu nhasi munyika yatigere tino denga riri kumusorosoro Jehovha ariko. Wakatuma Jona painon. Jona akataura zvaJesu Kristu. Jesu Kristu akataura zvaizotora nezvaizobata nguva. Haleluya! Tiri kudaidzwa isu nemashoko ari pana Deuteronomy 16 kuti timbotinzwei. Tsamba yativhurira basa. Deuteronomio 16 musoro weshoko uripo mitambo mikuru yegore rimwe nerimwe jehovha unoda kunamatwa unoda kupirwa unoda kubairwa gore rimwe nerimwe segore rino tiri panguva yekubaira jehovha iwe tiri panguva yekubaira jehovha

Napamutambo wamatumba, havafaniri kuuya pamberi paJehovha vasine chinhu. Pakutanga-tanga ngavaite mutambo wechingwa chisina kuviriswa, kechipiri vaite mutambo kekare wokurumbidza Jehovha. Nhasi uno kunonzi tiite mutambo. Israel vanotenda vanhu vaMwari tive nomutambo naJehovha watinofara nawo tichidai. 17 vhesi Mumwe nomumwe ngaavuye nechipo mumaoko ake, sezvaanogona, sezvawakaropafadzwa naJehovha Mwari wako. sezvaakakupa. Musambonyunyute. Jehovha anoda chipo. Uya nechipo muruoko rwako chokupemberesa pamberi paMwari. Uye nechipo wotora uye nechipo wotora papfuma yako uye nechipo utore pane zvaunazvo semapirwa wakaitwa varume vari munyika yedu munokumbirwa chipo najehovha chokunobayira tiende kundofara nacho asi musatore zvokuposesa musatore zvokuba munotora zvenyu chaizvo zvamakakomborerwa kana makakomborerwa paminda munotora zvapaminda kana makakomborerwa makwai nembudzi mombe munotora pana izvozvo haleluya tipembere pamberi pajehovha tifare pamberi pajehovha Nhasi uno kuna vamwe vanga vasingazivi, vanga vachiti kana akaropafadzwa pazvizhinji, iye unotora pazvishoma shoma. Kana akaropafadzwa pazvakawanda, iye unotora pazvishoma shoma. Aiwa, kutadzira upenyu hwako nenzira dzokutenda, unotora pane zvaunazvo, unononga mune zvaunazvo. Haleluya! Tipe kuna Jehovha Mwari wedu. Tinoonawo mashoko ari kuna Mateo 10. Toshandura magwaro. Imwe tsamba Mateo 10 vane gumi navaviri vanotumwa kuparidza nokuporesa. Jesu Kristu auya ava kunyika. Wakatsvaka vadzidzi vakamubatsira, akavaunganidza gumi navaviri, unovatuma kuti vaende vaparidze vachitaura chokwadi kuvanhu, vanhu kuti vazive Mwari, vatye Mwari, vazive kuti Satani kekare uriko, unotambudza, unoparadza, unobvisa vanhu kuna Mwari. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Jehovha unotaurira Ishe Jesu Kristu, Ishe Jesu Kristu unotaurira vadzidzi vake. Amen. 16 tarirai ndinokutumai samakwai pakati pamapere kana muchienda kunyika munotumwa samakwai pakati pamapere gwai rinodikanwa nembere zvikurukuru kwazvo andi saka chenjerai senyoka mururame senjiva

Satani wakangwarira kuti akutorei ikoko, akutambudzei, akuitirei zvakaipa zvose izvi. Mutsauke kushoko raMwari, mupire vamwe vaMwari. Musatsauke, wakataura navo nemwoyo wose, wakadzidzisa nemwoyo wose, wakavapa nomwoyo wake wose, Haleluya. Amen. Mufambe zvakanaka ndinemi. Kristu uri pakati pedu. Ndinemi. Ndo shoko rake. Kristu uri pakati pedu. Haleluya. Kristu wangu. Haleluya. Amen. Amen. Asi kana vachikuisai, musafunganya, muchiti muchataura sei, kana inyiko, nokuti muchapiwa nenguva iyo zvamunofanira kutaura. Musatye, ndinemi, ndiri pakati penyu, musatsvake mashoko, ndinawo nemi, ndinokupai kuti mupindure, ndinokupai kuti mutaure, ndinokupai kuti muite zvamunogona, inzwai, Ndinoremekedza kudanwa kwangu kuti ndakadanwa naMwari. Wakandipa nguva zhinji yandakaparidza shoko ravo ndichitambudzika nokuomerwa. Handina kudzokera shure nokuti simba rakanga riri mandiri raibva kuna Jehovha. Rimwe ramakore ndakafamba netsoka kubva kuno kuchiwiriri ndikananga kuinda Chivhu ndikananga kuinda kuRuwayo. Ndikadzoka ndikananga kuinda saka Jehovha vakanga vaneni. Vakandichengeta panzara, vakandichengeta pakuomerwa, vakandichengeta pakutambudzika ndikakunda ndaive navo. Haleluya! Jehovha mune isu vazvarwa, kana tatenda, unotibatsira nguva dzose kudzamarara kuve kusingaperi. Amen. Atu ane munamato naita baba tawana nguva yeshoko renyu ngairopafadzwe nemi kuti vafambe vachafamba neshoko renyu vapiwe simba nemi vagoverwe zvavangaite zvacho nemi kudzamarara kuve kusingaperi amen, amen. Uh,

E, tinotenda mwari zvikuru ndinokudza archbishop nhume yedu ndinokudza mai archbishop bishop vedu namai bishop dare remapirisiti nemadzimai avo nesu tose sesangano dzvene ramwari Tiri pamutambo wedu wematumba watinoti kana torangarira tinoti inga Jehovha ane rudo, vanoziva, vanorongera vanhu vavo. Zvozongobata iwe woga unoti kana wapuhwa mukana wokuti huya undipemberere, huya undirumbidze, huya undipewo chipo, zvoita sezvokuremera uchiti chipo chingabvepi? Asi Jehovha vanoziva, mumwe nemumwe ane paanopiwa, mumwe nemumwe ane paakaropafadzwa. Ndinoti kwauri shamwari, taitirwa rombo rakanaka isu, gore rakaoma kudai, kuti ini newe tiwane mukana wekutendazve Mwari tiri pamutambo wematumba. Verengai vese. Tsamba yedu tichaiona kuna Deuteronomio 16. Yes. Kubva pa 16 kusvika pa 17. Yes. Musoro weshoko. Yeah. Mitambo mikuru yegore rimwe nerimwe. Kana anoronga mutambo achiugadzira, chaanotsvaka mumwoyo make ndiwo wakamukoshera. Anenge achiziva kuti kana ukavapo mwoyo wake unofara. Vamwe vedu vanoita seiko? Vanoita sevanokanganwa. Kana mambo wavagadzirira mutambo, iye haagoni kuswederako. Anobatwa neshungu dzekutarira pfuma yenyika achiti aiwa, handigoni kusvikako, handigoni kugadzira ichi. Baba vataura vachitsanangudza vachiti, Kana Mwari achiti huya nechipo, vakatarira pazvizhinji zvawakaropafadzwa, kwete kuti uchive pfuma uchichiva zvawakapuwa naMwari. Mwari vanoda upe chipo nemwoyo unoda. Haleluya! Amen. Yes. 16 Yeah. varume venyu vose Iya, vanofanira kuuya pamberi paJehovha Mwari wako katatu pagore haunzwe panzvimbo yakatsaurwa Iya. pamutambo wechingwa chisina kuviriswa. vakanga vagara vakaziva kuti nzvimbo ichatsaurwa nhasi ndipo pauri ipapo vamwe vangati hatina kuenda chiwiriri kunyange tisina kuenda zvipo zvinopinda nekuti nzvimbo yatsaurwa ndiyoyo kunzi tichapinda mutambo wematumba ugere pauri ipapo

munhu mwene wemutambo ndiye anorongedza zvinodiwa pamutambo iye achideedza kumutambo haana kuti huyai mutambe zvakanyanya muridze marekodzi muchiimba bhakumba wakati ndinoda uye nechipo ndiyo kondishini yemutambo kana wauya nechipo ugotamba mutambo uyu iwe nemhuri yako haleluya ndokondishini yemutambo iyi Kana usina kuzadzisa izvozvo hauna kupinda pamutambo. Rugare kunesu. Amen. Yashandira. imwe tsamba yechipiri mateu 10 Yes. kubva pa16 musoro weshoko Inzwa. vane gumi navari vanotumwa kuparidza nekuporesa Mwari vachitidaidza vane zvavanotarira kwatiri nezvavanoda tiite. Asi patsamba iyi vochinzi vakati, imi ndimi vanhu vangu, vadzidzi vateera, ndinokutumai kuparidza nekuporesa. Yeah. 16 tarirai yes. nokutumai samakwai pakati pamapere ndinoku vanotozviziva baba kuti pavanotituma patinotumwa pamwe hapana kidze patinotumwa pamwe hapana kupfava zvosarirei une uchenjeri bwako kuti kana uchitumwa basa ramanari gabriel chii chinotarisirwa kwauri ya yeah. um, Tarirai ndinokutumaisa makwai pakati pamapere. Yes. Saka chenjerai senyoka. Yeah. Mururame senjiva. Yeah. Asi chenjerai vanhu. Muchenjere munhu. Nokuti vachakuisai kuungano dzavakurukota. Kwete shumba shumba ityise garai pasi. Rugare kunesu. Amen. Ndinokutumai semakwai mukati memapere. Ndoopatangira nyaya. Rimwe shoko rochiti, tarirai munhu unokangamwa. Munhu chaiye unokangamwa kana achitumwa naMwari anofunga kuti atumwa kune zvinonakidza. Gamba basa raMwari rinoshingairirwa, unototsunga wochenjera kana uri mariri. Haleluya! Yes. Mumwe mwana akafara chaizvo achiti kana akudzoka kumafuro atumwa kunofudza mombe anouya nenhunguru anouya ane maroro anouya aine matamba mai vomutambira vachiti johnson wakanaka mwanangu unouya nematamba mwana akafarira izvozvo akafungidzira kuti chinodiwa kana ndichibuda nemombe kunotsvaka nhunguru nematamba haana kuziva kuti aiwa mai chavanoda kufunzwa kwemombe nekudzoka kwadzo dzakakwana dzisina kudya minda yevanhu rugare kunezvi waivuya mombo nomuzere maroro Waiuya mombo nomuzere matamba, rimwe zuva akarasa mombe achitsvaga matamba. Achisvika kuna mai, mai vakatora jamu hombe vakati, Hauzive sei iwe, ndati uve nemombe dzakakwana rugare kunetsa. Jehovha kana vachitituma Havatarisiri kuti tipetwe kana kutapwa nezvenyika. Zvenyika zviriko zvinofadza, asi iwe dziva uchenjere, urinde uchiziva kuti basa rinodiwa naBaba mukati mako nderekuti iwe uite mutsvene uchiparidza evhangeri yechokwadi.

Kutangira zvose ndinokwazisa archbishop ndokwazisa mai archbishop ndokwazisa bishop namai bishop ndoteera church council ndokwazisa sangano rose chiti haleluya ndinoda kutanga ndichiti makorokoto Nokuti pakupetwa kwegore ndopane nyaya yose. Vazhinji havagoni kundoripeta nesu tikuungana kwataita. Ndinoti Jehovha ngaarumbidzwe watitendera pakuvapa mutambo wakakosha kudai, mutambo wamatumba, iwo mutambo wokuropafadzwa iwoyo wokuti kana Jehovha kana akutendera kusvika pano, ingonzwa kuti zvangu zvaita. Zvangu naJehovha zvaita, kutsika badzi, kutsika ivhu rapano panzvimbo, ingova nokutenda kuti nezita raJehovha zvangu zvaita ndaropafadzwa. Tipei vhesi. Amen. Tsamba yavhura basa, Deuteronomio 16, mitambo mikuru yegore rimwe nerimwe, mazwi makuru.

haleluya apa papiwa oda haizi nyaya yekuti zvaunoda jehovha anotaura zvemitambo yake mitatu yokuti munhu unofanirwa kuenda kumutambo wajehovha mutambo wamao mutambo waabhiki mutambo wemavhiki mutambo wamatumbo watava nawo nhasi pano asi pane nyaya inotaurwa yokuti usauya usina chawakabata Iyo ndiyo nyaya inoita kuti munhu usumuke uchibva pane imwe nzvimbo uchienda pane imwe nzvimbo. Jehovha anoziva mumwe nomwe akaundi yake. Jehovha anoziva mumwe nomwe chirigiro chake. Jehovha anoziva umwe nomwe homwe yake. Hakuna chakavanzika kuna Jehovha. Nguva ino unoti huyai imi mose mumwe nomwe nepfuma yake musauya musina chamakabata iye anotaura amene haleluya haleluya haleluya uyai makabata mumwe nomumwe chaainacho mumaoko ake anopaodza jehovha pachavo ya havafaniri kuuya pamberi pajehovha vasine chinhu ya Mumwe nemumwe ngaauye nechipo mumavoko ake sezvaanogona, sezvawakaropafadzwa naJehovha Mwari wako, sezvaakakupa. Haleluya! Amen. Hapana usina kuitirwa chaakaitirwa naJehovha. Ramba remukadzo paZerofati.

Ndipei nditenge ndaguta ndakamboparidza imwe nzvimbo ndichiti kana ukapinda mushop unowanika paine mbeu yakanyorwa chinzi eni mashuriti haigoni kuita eni mashuriti kana isati yadyarwa chainotoda kutanga yadyarwa haleluya kana ukapinda mushop ukaona flo yakanzi self raising haigoni kuita self raising isati yakanywa inotoita self raising yakanywa

Mutore nguo dzangu mneva nebhuku yangu yamatembwe potorowa waiziva kuti nedzamire munhu wakaipa kwaro asi kana wauya umuchenjeri haleluya zvotawa kuyanda kunoparidza ivhangeri tiraga kudya kana kudedei nokuti jehovha unondere ndichataura haleluya haleluya ndinoda ndipadzise nenyaya

akamira vati rinokwidza rinodzika rinokwidza rinodzika ndokubva achitonona ndokuta rinokwidza rinodzika rinokwidza rinodzika ndokuchitora cheya ndokugaka pasi ndokuti rinokwidza rinodzika

Amen church. Amen. Amen church. Amen. Rekezai wonditende Mwari paAfrica. Wakatipa munhu waMwari watakatorwa nesu kwaari kunyika yeZimbabwe kuti nesu tive paimba yaJehovha tive varume navakadzi vakafanira. Watiwanira nguva yekuti tiunganezve kunyangwe tiri panguva yepalockdown. Shoko raMwari rinoti tirambe takamira takasimba. Regedzai ndivagamuchire munhu waMwari Archbishop namai vapristi vose ndinokugamuchirai nana mai boka rose reBeside Apostolic Church kunyange navaenzi kana varipo ndinokugamuchirai muzita nemuropa raMambo Jesu Kristu ndichiti amen, amen. Tauya kumutambo waMwari, mutambo waJehovha, watinonzi tiuye kwauri panguva dzakatarwa. Ndichatanga kuenda pashoko renguva, ndoenda pashoko remutambo, ndoenda pashoko rekutuma mukupedzisira. Shoko ratapihwa nemunhu waMwari nderekuti tichengetedze nguva. Nguva dzakatikoshera kana munhu achitenda pamberi paMwari. Chinokosha inguva. Tichengetedze nguva dzomutambo. Kudzichengetedza kwedu kunotipa kuti tive negadziriro yekuti tichaenda kumutambo waMwari panzvimbo yakasarudzwa naJehovha, yakanyorwa zita raJehovha kuti tiite mutambo wedu ipapo. Jehovha vanoti, Uyai kumutambo wangu, mumwe nemumwe auye nechipo muruoko rwake sezvaakaropafadzwa naJehovha, sezvaakawana. Aleluya! Ngatimbodzokere kuvanhu vekutanga. kuvanhu vokutanga ndinoda kumbokudzosera shure zvishomanini kuvanhu vokutanga nokuti zvatinoita nhasi zvine vakatitangira kune vakatitangira pabasa rose vanhu vokutanga vakaita sei deuteronomio 16 mitambo mikuru yegore rimwe nerimwe yes Ma, sorry 16 verse

Vanhu vokutanga vakanga vane chimiro chakadii pamberi paMwari? Nokuti pane patinotora Yesu akagamuchira kereke, pane patinotora kunyange madambudziko ekuva kwesangano redu nhasi paBeside Apostolic Church. Kune munhu waMwari wakabutswa paAction, adanwa naMwari kuti aparidze evhangeri kuti varume navakadzi vazive zvinodiwa naMwari paupenyu bwavo napakurarama kwose. Tinoda kumbodzokera zvishure zvishomanini kuti vanhu vokutanga vakaitira sei kuna Jehovha. Amen church. Amen. imwe yawedzera basa Yes. genesisi 4 Yeah. 3 mukati yoti Mm. zvino nguva yakati yapfuura Tinofamba nenguva. Misangano mikuru mitatu yavo mari yaJehovha yavakatirongera ine nguva dzayo. Haisi yedu kuti tiite zvatinoda nayo. Inguva yaMwari yokuti mumwe nemumwe asuvire kusvika panguva. Chakakosha inguva. Haleluya! Nguva yakati yasvika. Kaini akauya nezvibereko zve. Kaini akarangarirawo kuti Jehovha vanoda kuti vapihwe zvibereko. Jehovha vanoda kuti vapihwe chibayiro wakarangarira nenguva kunyange tikabata tiri kumatunhu kumabasa tingararamire mumwe nemumwe arangarire nguva kuti yakwana zvino nguva yekuti ndinoitira jehovha chipo ya yeah. chive chipo kuna jehovha haunzwe naabherewo haziyewoga naabherewo akauyawo nechipo pamberi pamwari achichengetedza nguva vari mahama tichengete nguva nguva dzamwari nguva dzemutambo dzekuuya nezvinokosha pamberi pamwari nokuti chipo chinokosha pazvinhu zvose kana uchiuchiudza nenzira yakafanira naabherowo wakauyawo nechipo wakauya nechibayiro pamberi pamwari Yeah. Naabheri wo akauya namakwayana ake nemhongora namafuta awo. Jehovha ndokugamuchira Abhero. Tarisai Jehovha zvino zvaanoita, zvipo zvauya nemutoo wazvo nemawanirwo azvo. Kaini wakauya nezvibereko zvemumunda, Abhero unonzi wakauya namakwayana akakora. Amen church. Amen. Akauya namavunda. Haleluya. Haleluya. Wakauya nezvipo zvakasiyana. Inzwai vhangeri yasanduka manje. Zvipo zvauya asi zviri zvine malongesheni akasiyana nezvimiro zvakasiyana. Zvino Jehovha ari kugamuchira zvipo zvavanhu vaviri panguva imwe chete. Yaa! Jehovha ndokugamuchira Abheri nechipiriso chake. Jehovha vakagamuchira chipiriso chaAbheri. Yaa! Asi Kaini nechipiriso chake haana Havana kuchigamuchira. kuchifadza. Havana kuchigamuchira. Chiri kuvafadza. Hachina kuvafadza. Kune zvimwe zvipiriso kana zvibairo kana zvipo zvatinouya nazvo pamberi pemuru hwamwari kuti mwari vatirangarire pakubata kwedu asi zvipo izvozvo kana zvisina kuuya nenzira yakanaka jehovha vanokufadza haleluya jehovha vasingamushire ya yeah. Asi Kaini achipirisa chake haana kuchigamuchira. Yes. Ipapo Kaini wakatsamwa kwazvo. Haunzwe. Chiso chake chikaunyana. Yes. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini. Yeah. Watsamweiko? Watsamweiko Kaini? Watsamweiko wauya nechipo chako pamberi pangu? Chii chakutsamwisa? Jehovha anobvunza. Jehovha vanotaura varume, todzokera kumaguta. Jehovha vanotaura nesu nezvipo zvedu zvatinenge tauya nazvo. Vamwe vanotora zvishoma pazvizhinji. Jehovha uti handina kukupa zvakawanda. Jehovha vanobvunza. Watsamwei kai Habheri wakauya namakwai akakora akauya namafuta pamberi paMwari wakazviita nemwoyo wakaperera achipa Jehovha zvakafanira. Watsamwei nhai kai? Jehovha unoti kudii? Chiso chako chaunyana nei? Hauzi. Kana ukaita zvakanaka. Jehovha vanotarisira zvakanaka pavarume navakadzi vokutenda. Vakomana navasikana vokutenda kuzhinji, Jehovha vanotarisira zvakanaka zvatinouya nazvo pamberi paMwari. Zvibalo zvatinouya nazvo zvive zvakanaka zvine chimiro chakafanira kuti Jehovha vafadzwe nazvo. Ya? Kana ukaita zvakanaka, yes. haungafari here pachiso chako? Mwari vanoda tiite zvakanaka. Kana tichiuya nezvipo pamberi pavo, tiuya nezvipo zvakanaka zvinofadza Mwari. Tachengetwa muCovid-19, Bethsaida Apostolic Church hapana patakanzwa kuti tina hama yedu yatarasikirwa nayo nokuda kwehosha iyi. Zvino Jehovha vatichengeta vatirwira kwose kwose kwatiri, kunyange tiri palockdown, tiri mukati mamasuo edu, Jehovha ari kungotichengeta. kunyange tisina zvokudya setiri kudya zvomweya jehovha vari kutichengeta zvino vatiwanira nguva yomutambo wamatumba kuti tiuye kuzofara iyesu nemhuri dzedu nevari mukati memasuo edu tichiuya nechipo pamberi pamwari chakanaka chinofadza mwari Kana ukaita zvakanaka haungafari here? Wakambobvunza Kaini, chinjai tsamba. Toshandura magwaro. Yes. Mateo 10. Right. 16 mukati. Yes. Vane gumi navaviri vanotumwa kuparidza nekuporesa mazwi makuru.

No, nokuti hamuzimi munotaura hongu asi mweya wababa venyu unotaura mukati menyu yes mukoma mukoma uchasiya munun'una parufu yes nababa mwana wavo vana vachamukira vabereki vavo mm. nokuvavuraya indeed Muchavengwa navose nokuda kwezita rangu. Yes. Asi unotsungirira kusvikira pakuguma. Yes. Uchaponeswa. Garai pasi. Tinotumwa varume kunyika. Gabriel. Tinotumwa kunyika neshoko raMwari. Tinotumwa kunyika. Ruwadzano. Tinotumwa kunyika.

vari kutumwa makwai achitumwa pakati pamapere shoko iri randibaya achibishop ndaremerwa ndarwadziwa ishoko rinorema ari kutumwa makwai pakati pamapere kuti vaende neshoko ramwari vaende vaparidze evhangeri vachienda kumhumhi dzinoparadza ndinokutumai asi kwamunoenda kuvarume kune hondo soko ramwari harina kuvanza ndo chinhu chekutanga ichocho kana uchitumwa usati wabuda mukendi ziva kuti kwauri kuenda kune tiki cover kunorwiwa varume kune tiki cover kune order fire kana fire ridzai motoridza tiri kutumba kumabheri order yatiri kuenda kwairi yakaomera vamera vakadzi venyika vanenge vasina kutumwa vaine shoko ramwari havadzoke vanodyiwa nemapere havadzoke vanodyiwa nemapere nokuti mapere akamirira makwai ari kuuya asi shoko ramwari ratipa chenjedzo hanzi muve vakachenjera asi muve vakarurama Varume ukachenjera usina kururama. Yeye nani start? Kana ukachenjera usina kururama pamberi paMwari, you are a nani starter. Hapana kwaunoenda. Vakachenjera vanoonekwa nemeso damai vakachenjera. Murume akachenjera, vanhu vakachenjera vamotsvaga. Ndinoda akamudhara akapa kangu kakarika mukomana akarika kuti kangu kakachenjera. Asi pane shoko rokuti ndinokutumai muve vakachenjera asi murarame mururame senjiva munge makarurama. Mwari avambodi vanhu vasina kururama. unonoparidzei unonotaureiko pakati pamapere kana usina kururama ndechichimiro chipi chaupepe kana kusangano ratakauya kwariri kana usina kurarama nokuti nyika yanhasi haichaverenga bhaibheri shoko ramwari nyika yakuparidza evhangeri kana kuverenga bhaibheri shoko ramwari pamunhu akatumwa neshoko ramwari ndopanoverenga nyika evhangeri pavo Kuti baba vane shoko raMwari ava. Amai ava munhu waMwari ava. Mungave mubhazi chaimo, kungave kubasa. Vanonga vati asi baba ava vanonamata here? Fungidzirwa zvakanaka pauri nekuti pane kutumwa kuri pauri. There's an assignment. Chokwadi ndikaona hudhu ari mukati merodhi, hudhu chaiwo kwafoseka achimisa murikani. Handimumirire nokuti haazi mupurisa, haana hodha yetrafiki, haazive murero wenyika kana zvaangade kundibvunza. Hudhu anochengetedza kambani yakakiyiwa nemuridzi wayo. Haleluya!

vakamusunga shoko rataro chenjerai muchaiswa kumadzishe akasungwa then paul ari mutirongo unaizvekwa nemurume akati uno haana kurwa navachengeti vetirongo haana kurwisana navo kana kupesana navo paulos anonyora tsamba ari mutirongo achirangarira hama dzake dzekutenda ana timoti vakanga vasara paefeso Akavaranga-rangira akati, Timotiyo, chenjera, kasika kuuya kwandiri. Aitonyora ari mutongo, anokumhemba ine puresha nazvo, asina kukanganisa shoko rake achibhishopi. Timotiyo akatonyora here good written letter Handizi ndakanyorera kanyora tsamba nechirungu here kana nechishona patakanyorera Timotio tsamba chiti Timotio kasika kuuya kwandiri kuno kuTrongo kuno kuRome asi kukasika kuzviita chando chisati chadii chasvika ndokuti movement yekufamba mazuva ayo vaifamba nezvikepe nguva yechando mvura yaimangara kana kuti yaioma kufamba kwainetsa kasika kwazo Timotio uye kwandiri chando chisati chasvika But Timotio, ndinoda kutaura chimwe chinhu. Ana Damasius vakadiwa nenyika vakaenda. Ati bishop, vamwe vasi baba vamwe vachatorwa nenyika. It's the very same mission iyoyi. Vamwe vachatorwa nenyika asi isu kereke tinoramba tichinamata kuti vada kumedzwa nenyika yevadzoke futi. If they are to come back ngavadzoke. Nekuti zvakamboitika marimwe zvinhu zvinoitika futi nhasi. Pauro anoti Damaski Didmas aka akadiwa nenyika is calling but iwe kasika usazosiya Tito uye naye but mukasika kuzviita chando chisati chasvika. Haleluya! Tiri kutumwa pakati pamapiri, asi tiri kutumwa tiri in the form yemakwai asi tive nokuuchenjeri hanzi tichenjere senyoka hakomane nyoko yakachinja ikapinda muguru so ikaenda inobva yamona yogaisa kuti musoro kwayabva for defense haizvozvo haikanganise kana yakapaka yakazorora inomona yomona futi yese musoro wepakati achiti ah, i'm just waiting for you yatitambe kana ichitambika totamba iyo yekurira idondo muchenjere senyoka mani mukutenda mune kuchenjera varume kuchenjera kukuziva kutya chivi nokutsunga pakunamata akaita seko johani ari pachivi chepotmos murume akanga akatumwa namwari varume vakamutora nokuda kweevhangeri vakamusunga zvavakamisa pachivi vakaona kuti pachivi hapana chitsotsi pamwe apakaitwa nelson mandela Amai havambo kuchengeta baba padi baba hapambodi masoja paaienda padi masoja hapadi kana mapurisa unotoswerawo uchizvichengeta wega notikangopina mubreseti unochigona makana odetoripo kudhara you do what you want to do vakamisa pachivi but murume wakaramba aine shoko ramwari haana kurasa haana kurwadziwa ari pachiva akaona kuti kumisa pachipoga is not enough ngatimutushurei maziso baba chokurenira ndirwadzei ngatimutushurei maziso iyo inonzi in addition kuwedzera kwemunhu ari paisland in addition wobviswa maziso anoona Kuwapa ini ndikwanga kwakatokwana. Zvakadonga zvakatovharana kutaura kwenyika. But vakaona kuti that's not enough. Ngatinobvise futi maziso. Zvinoita evhangeri. But murume akati bvisai ndobva abviswa. Achibviswa maziso enyama munhu akatsungwa. Mwari vakamonesa zvitsva. Aiona nei? kuti tipese this mission tine to be accomplished inoda kupedziswa asi inopedziswa manje nevanhu vane simba rokupinda pakati pamapere vamabva ngeenyandirwadzo imakomana vanoti kupinda pakati pamapere kuti

Iwe ikona kana kuti wapinda pakati pemapiri mani baba vakari nyandirwadzi unowapinda chakumana ndaita se ah, ah, oda yese yatinorarama nayo paupenyu hwedu inomanikidza neinorema iyoyo iri kutipinza pamapiri but uri kunziwa uri gwai Ndiri kugona kutaura. Amen church. Amen. Baba mreme nguva yamakataura mitiri pashuviri. Ndakarwadziwa kwazvo. Muchiti makasiya mwanasikana wenyu nokuda kweshoko raMwari achirwadziwa zvokuenda parufu. Hamuna kurangarira rufu munhu waMwari. Makarangarira misheni yenyu imi naMwari. Chamakakoshesa hamuna kukoshesa mwana wenyu. makakoshesa misheni yenyu makasiya mwana kwenyu kisana wenyu achifa mukaenda neevhangeri kuchifu kupinda pakati pemapera ndiani angadi kusiya mwana wake achifa achifambira evhangeri tikutaura vamukwidii Vhangeri yemukuru yakepe yanhasi yemutambo uno wematumba uyo hanzi tiri kutukwa pakati pemapere because mapere haana chimwe chinhu inzwa berere oda yebere varume hapana ende majozi ebere vhangeri yandinakira hapana mhuka ine majozi akasimba pasi rese rine semajozi ebere bere rinodya kunyange nemabhonzo besede tere bere rakaipa mabere rakaipa ukabatwa nebere ah. pakatumwa mukuru pabati tipinde navo pakatiomera mapere akaipa baba bere rinodya bhonzo baba riri fresh harinzokona riba rinoroka mwe chete kudai sebotikati tiri kutumwa pakati pemapere asi udzoka uri sefi tikada kutaura zvikonzero maizvi zviri muupenyu hwenyu hatipapinde pamapere Hatipapindi. Ava vashayi chikonzero chinoda kuti mupinyo ava vachishayi. Kunyangwe rikanda hachishayiwo. Kunyangwe maya mutombo chishayi chikonzero chamukapi. But shoko ramwari ati ndinokukutumai ini samakwai. Amara gwai gwai is a gentleman. Gwai. Baba gwai gentleman is quiet.

Why kunyama kwako uraya chete. Inoti take the life. Idyai nyama. Hayi baba ripote kuti panoda manikana. Kutumwa samakwai pakati pemapiri. Beside apostolic church. Taifanirwa kuti titsigire mukuru. Throughout. Izvai zvataurwa netsamba yokupedzira. Hanzi vanotsunga kusvikira kumagumo. Ini ndiri munyasanje but shona ndinenzwa stereke. Ndinoibatisisa chaizvo shona mofu ndimi makandibereka ini. Mai vangu ndokwamusiya pasi ndiri munyasanje. Vanotsunga izvai mama ezvezvaenderesi. Nguya nguya kwana.

Ndinoda kutenda Mwari muzuva ranhasi nemukana wavanditenderawo kuti ndiparidze shoko ravo. Ndinoda kukwazisa Archbishop, vapirisita, vafundisi, vavhangeri nemadzimai avo vose ndinovakwazisa muzita raMambo Jesu Kristu. Amen. Amen. Ndinoda kukwazisa zvekare hama neshamwari dzedu dziri pakati penzvimbo ino muzuva ranhasi. Ndichikukokai nekukuchingamidzai pamutambo wedu wematumba, mutambo wedu wekupeta gore. Haleluya! Yes. Ndinoda kusumudzira vhangeri rangu pane mupirisita vapedzisira. Vaparidza vadzidzisa zvakanyanya pamusoro pezvipo zvingabviswe nevazhinji. Vakataura nenyaya yekutarwa kwenguva nekukwana kwayo. Asi chandishamisa ivhangeri ratapiwa nababa rekuti vane gumi vanotumwa kuti vanoparidza nekuponesa. Haleluya. Amen. Vanoparidza nekuponesa. Verengai. Mateo 10, Mazwi makuru, Vane gumi navaviri vanotumwa kuparidza nekuporesa. Aleluya. Yes. Mutambo watiri ndewematumba. Asi kana tichirangarira muBeside Apostolic Church, Baba vachitsanangudza pamusoro pematumba vanotaura kuti vanhu vakange vakagara varipo kwenguva yakareba ndikanzi paza matumba enda unoparidza vhangeri asi nhasi shoko roti vane gumi nevaviri pakupera kwemusangano wematumba vanotumwa kuti vaende vanoparidza nekuporesa vanhu haleluya amen kutumwa kuti uende kunoparidza nekuporesa vakatumwa vekutanga vakazara nesimba vakapinda nyika dzese vachiparidza havana kusarudza pekuparidza vakaparidza vari pasamariya vakadzika vakaenda jerusarema vakaenda neshoko ramwari havana kutya nekuti vaye vatumwa namweya mutsvene haleluya haleluya shoko ratinaro muzuva ranhasi rakaoma kutumwa kuzi nyore kunoita nyore kune asina kutumwa tichingotaura kuti baba vedu vakatumwa ndiye akatumwa uyu asi vanoziva kutumwa vanoziva kunetsa kwako Baba pavakatumwa nhasi makuseni ndanga ndichitaura navo hanzi ndakatorwa ndikabuda mutende ndikaenda pane imwe nzvimbo ndikanzi uri kuona moto uyu uri pakupisa vanhu kuvagocha kuti tivaparadze asi ivo vakaramba vachivimba namwari vachinamata vachinyengetera asi vazondiudza chimwe chinhu chavasina kumbobvira vakataura paruzhinji hanzi ipapo ndagadzirowa kuti ndichipiswa nemoto ndambomira ndarohwa zvapera hanzi ndakanamata kuna jesu mvura ikanaya moto ukadzima kana watumwa jehovha vanokurwira kana watumwa jehovha vanokupa simba kana watumwa jehovha vanokuchengetedza amen, amen. Wakambomuona akatumwa? Vamwe vakaimba vakati tinomuziva akatumwa, takamuona akatumwa, ndiye akatumwa. Muda kuziva here kutumwa kwaBaba? Pamwe vanotaura vachiti ndakadonha pasi ndichinzwa nzara ndikange ndofa, asi nekuda kwesimba raJehovha ndakamuka ndikava mupenyu kuvapenyu. Kana watumwa naJehovha vanokuchengeta kusvika pakuguma. matambudziko atinei nawo akagadzirwa kuti vanotenda vateedzwe nawo asi vanoshinga pana kristu vanokundiswa haleluya verengai 16 verse tarirai ndinokutumai samakwai pakati pamapere Saka chenjerai senyoka, mururame senjiva. Ndichakutumai samakwai pamberi pamabhero. Zviriko zvichada kukuparadzai asi murambe makamira samakwai. Zviriko zvichada kutora kutenda kwenyu asi murambe makamira samakwai. Zviriko zvichakutorerai kutenda kwenyu asi murambe makamira samakwai. Yes. murambe makamira samakwari musachinje nekuda kwenyika musachinje nekuda kwekuomerwa asi murambe makamira samakwari gore ratapinda rakaoma vamwe vakarasikirwa nepfuma vamwe vakarasikirwa neupenyu asi vakaramba vakamira namakwai bhaibheri rinoti vanokunda vachagamuchira korona yes. Amen.

nekuti vakatitangira vakapinda madziri vakakunda tikaverima vana poo torongwa arina kuva nesimba neupenyu hwake tikaverima vana archbishop nzara nenyota hazvina kuva nesimba neupenyu hwavo vakaramba vakamira nekuti vaiziva kuti ndichapinda paungano idzi asi ndichakunda haleluya

Musatye kuti vhangeri raMwari richafamba sei, imimi paridzai Kristu. Musatye kuti zvichandiomera, imimi paridzai Jesu. Musatye kuti zvicharema, imi paridzai Jesu, iye ane simba rekuchinja vanhu. Musave nehanya neupenyu hwenyu. vakatanga vakakundiswa nekuti vakaramba vachitenda kuna mwari havana kuremerwa nazvo nekuti vaitenda kuna mwari kana ukatenda kuna mwari zvikaoma unongoti mwari iri ibasa renyu harizi rangu kana muripo imimi ndimuchatungamira kusvika pakuguma haleluya mabasa akakundiswa nawo ndo atinoramba tichitenda kwaari kuti kana tikanamata tikatenda tichazokundiswawo nguva iyoyo kuyedzwa kuchauya pakati pedu vanhu vachazunguzwa kutanga kwako kupera kwegore rakapera baba vakataura vachiti pita ndakukumbira kuti usazunguzwe nenguva yako nakuya panyika vaiziva kuti kune nguva yave kuuya vaiziva kuti kune matambudziko achapinda vava asi vakanyengetera kuti tiregeze kuzungunuswa kuti tisabve pakutenga aleluya aleluya aleluya tinokunda kana tikaramba tichitenda kuna mwari tinokunda kana tikaramba takazvisa kumberi kwamwari tikaramba takarurama senjiva mwari vachatipa nzira yekubuda nayo o oh, jesu kristu tinotenda shoko ravo muzita ramambo jesu kristu amen, amen. amen.

Ndichakubata mudzimu wangu, ndichaupira sezvandinoda. Jesu amboti kana muchibva uko muchiinda kunova ukama vacharamba evhangeri yenyu, kana vabereki kana varudzi vacharamba kunzwa evhangeri yenyu. asi mutsunge vakanditaurira zviri pachena ndikati a ah, ndatumwa zvikanzi kwete mwari havangatume ndokuti mwari ndewenyika yose unoreveiko uchidaro musi wavaona vanhu vachipona musi wavaona mwaivai vachidzingwa musi wavaona vapenzi akanga akasungwa nevaya vachisunungurwa vakati zvirongwa zvavakatumwa vakatenda kuivhangeri yamwari vakagamuchira ivhangeri yamwari musatambotaura anoti iye mashoko ranji mubhaibheri mumite zvakanaka mutsunge tichawisai kune vaukama nokune vamwe ariko vachapesana nemi hatisi ah, mbevakomana vaukama vachatitambudza Vavakidzani vacharamba evhangeri yedu vachititsunga nokuti izvionezvo unotipa simba. Haleluya. Baba vari pakuchengeta panonzi pakuchengetedzwa kwepfuma. Takagara mumba kwaShimba hwahusiko kuma 89. Vakadya vakakukura zvikanzi zvikara zvauya nokuti nyika yedu yange ina mapere zvikanzi zvikara zvikara zvauya imbwa haikukure nhema inokukura zvine chokwadi zvikara zvauya vakatora mapfuma avo vakatora tsvimbo dzavo vakaunganidza vakaisa parutivi vakati zvikara zvauya nguva diki diki takamira tigere bere ndombararira

Vakamira vakatora mapfumo avo vakaterera vakanzwa mbudzi yacho maushururu tikati mbudzi yangu yabatwa havana kuzotarisa chokufuka havana kutarisa chokupfeka vakabura nemidziyo yavo vakananga kuzvorugwi kwembudzi vakaenda vachimhanya vasino kusimira zvakanaka vakananga kuzvorugwi Vasvika paChiruga vasvika vakati, nhasi iwe tasangana bere rikaregedza chikara Amen. chikara chikaregedza mbudzi chikatiza vakabata bata paka kuinirima usiku vakabata bata vakabata mbudzi yavo vakabudisa muchirugu vakauya naye kumba vakati chikara ndachidzinga mbudzi yandauya naye vakachidzisa moto somunhu Amen. kuti iite zvakanaka kristu haatisiye tega unotibatsira unotichengeta asi tinodikanwa kuti tive nezvombo zvedu zvokurwa nazvo kuti kana azouya satani tirwe naye mm. tinorwa naye paminamato tinorwa naye pakuita tinorwa naye pakutenda tinokunda nezita rajesu kristu ishowe amen amen tiwane munamato Baba tikomborerei muropafadze zvapiwa kuvanhu venyu.